السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریں سارے سارے یار دوست صاحب آپ تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن آئی دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلو کر کے شروع پیچھو گلی ساڑی بیک سائیڈ دے کھلی ہے تے کوئی لیڈیز خاتون بیچا نہ میں تے ماڑی گل ہے سرائے کی وسیب والے واسطے تے اساں خوبصورت جے ولاگ تے صبح صبح دا ٹائم اے بھرا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھے آلا ولاگ خوبصورت جے کلچر دے نال نال اپنے پیارے پیارے سرائیکی نظاریاں دے نال نال جوائن کر گھنسو جتنے وی یار دوست احباب سنگت اساں کوں نویں ڈیدھی پئی اے تے ساڈا پاک ولیج لائف دے پیارے جے چینل کوں مریسو سبسکرائب خوبصورت جے چینل تے اپنی آواز سرائیکی تے فیس بک پیج دے ویڈیو جے ساڈی پہنچدی پئی تے ایکوں جلد جلدی محبتاں براز۔ فالو کریسو تے باقی مجاہد ملانگیا چھٹا آندے پہ آؤ سائیں ہاتھ تڑیا غیران آیا آیا ہائیں آئے خیر کدے رہ گئے تھی نے بابا دعا بابا چل سلام دعا کر چاہ خیر لو سنگت مجاہد ملانگ سارے بلاگ صبح صبح آ گئے اسا کیتا ہے ولاگ سٹارٹ تے مجاہد ملنگ اکثر انہاں ویڈیو ساڈے چینل تے پئیاں اساں تساں دیکھو کدے

تے اپنے پیارے پیارے نال ایویں رہندے رہسوں محبتاں ڈیندے رہسوں خوبصورت جیاں تہاکوں اساں ایویں انجوائے کرویسوں رہندے ساڈے سرائیکی وسیب دیاں سرائیکی ثقافتاں میں ناشتہ کر کے آیاں صبح صبح اسے گل تھوڑا گلا سائی لینڈ اچ باقی ٹینشن نہیں کنا چل کے باہر ریڈی تھی وینے کھوکے تے چل دے روزی روٹی کرے نے تے مست ماحول تے میٹھے چول تاکو لکھے نے مجاہد ملنگ دے نال نال اور سامنے بیل گاڑی بھی ویندا پھر روڈ تے میں گلی دے وچ کھڑا تھیا تے فل پروٹوکول دے نال نال تے محبتاں دے نال نال نار کیون سنگت بند پہ سکول ٹائم والے رکشے آئے کھڑے ماشاءاللہ دور دراز تے گاواں تو گھن کے بالاں کو تے باہر دا نظارہ تے ویدر کو جیں طرح دے تے باقی ویدر سنگت اس طریقے دے کیونکہ بارشاں دا نظام جاری ہے سوشل میڈیا تے سن دے پہ سو خبر دور دراز میڈیا دے بھی چل دی پہ خبر بارش تے بیان تے باقی ایویں تساں محبتاں اپنیاں خوبصورت جیاں ڈیندے رہسو اپنے بھرا کوں۔ سرائیکی نظارے۔ اے ساڑا او درخت ہے ونڑ دا جتھاں اساں اکثر وائرل ویڈیو آندے ہیں۔ پیارا جیہا نظام تے خوبصورت جیہا سرائیکی کلچر دا۔ بیک سائیڈ تے ساری سرائیکی ثقافتیں تے فل پروٹوکول دے فل ماحول ہے۔ جڑے رہو جڑے رہو نال۔

کیا بات ہے امان اللہ امان و میرا اللہ اے نواں شش کا سنگا سارا ماشاءاللہ سرائیکی دا سرائیکی دی خوبصورت جے سخاوت ہے صبح صبح دا نظارہ ہے تے ویدر خراب موسم خراب دی وجہ تو کر کے نا تلے سموک نظر دی پے تو کو ساری دے دے پے نا اے سموک ہے دور دور تک اے چیک کرو

نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے لیکن بندے ہن صحیح میں ایویں تے نہیں آتا بندے کہیں نہیں بندے ہن صحیح چار پانچ لیکن چلو کوئی گال نہیں باقی مزید محبتاں کریندے رہے کرسو جڑے رہے کرو صبح صبح دا نظارہ ہے میں کہ کیپریٹ کرو اپنے ولاگ اچ بھراواں کو دکھاؤ خوبصورت جا کلچر تہاڈا بھرا پاک ولیج لائف دی آواز خوبصورت جا لو یو سریک کی ساڈا وسیب ڈیسو محبتاں یہ کو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو کو سکیپ کریں دے وے تو تساں بال مزہ نہیں آندا جڑے رہے کرو اپنا تامن کریں دے رہے کرو ساڑے بھرا ماڑے جائے نال محضور توڑا بھرا ہے سپیشل برسا نے اپنی محنت کریں دا پہ دے اپنا کام چلیں دا پہ کامیابی حاصل کرنی ہے یہ زد بن گئی ہے ساڑی ماشاءاللہ زندگی دیاں خیر آمن زندگی دیاں دھونا لگیاں رہا سرکی وسیب سارا وستا رہا ہستا مسکران دا رہا جڑے رہا سو نال نال

ویلکم بیک سنگت خوبصورت جا نظارہ سڑے سریکی گاؤں دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسا کمال مہتوں دا ویدر ہے ہیں ہلے

اوکے ہو گیا میں کہ ٹھیک ہے سنگت۔ کٹائی کیتی ڈیکھو گاہ دی خوبصورت جا نظارہ ساڈا سرائیکی ویدر تے سرائیکی ماحول لیول دا چس پئی آوے سنگت پئے کھڑے۔ بٹ بارش دیاں کڑیاں آنیاں پین تاکوں محسوس نی تھیونڑیاں کیمرہ فوکس نی کریندا ساڈی بارش کوں چلو کوئی گال نی ماشاءاللہ تلے چیک کر لو زمین ساری سنی تھی گئی ہے۔ ویلکم بیک ویور ماشاءاللہ بارش آندی کھڑی ہے ساڈا نا ایک بزرگ خوبصورت جے ملنگ ہے نے آئے کھڑے ہیں اے ماشاءاللہ سیون شریف گئے ہیں لال شہباز قلندری دی ویڈیو ساڈے ولاگ تے وی پئی ہے تھے ٹک ٹاک پیج تے وی اساں دی ویڈیو رکھی ہوئی ہے تے اے آدھے پین کے سلیم اتھاں ایڑا استانہ ہے نا اے اے والا استانہ ہے ساڈا ماشاءاللہ اے اے اولیاء استانے ہن تو بند تھی گئے تے اے آدھے میرا بسترا ایتھے گن میں بھول گیا میرا میرا بسترا گیا نہیں ہن میرا بسترا میں کو تو ڈے ہن سمجھ تو کم باہر ہے اے ساڈے بزرگ اور کو سا بسترا کیتھو دیو چلو انہاں دے جڑے ہیں پیر اور انہاں تک پوچھے نے گال کہ ملنگ اور دا بسترا گم تھی گئے تے بسترا دیو تے باقی ریم جھم لگی کھڑی ہے سارے گاؤں وچ خوبصورت جے نظارہ آندا پہ ویدر ساڈا پیارا بن گیا لیول دار جے کو دن تے باقی میں ماپتاں تے سپورٹ اپنی پیاری پیاری تے ویلیج لائف دے نظارے پیارے پیڑے خوبصورت جے انہاں دی سن گھیدی ہے ماشاءاللہ ہن اگاں ول ڈیدھیاں کیا کرینے بل نہ رازو محبتاں کریندے رازو اپنے پیارے سرائیکی وسیب دے ولاگ تے تے میں دا سنگت چس چوینے تو کو ولا نظارے پیارے پیارے ہیں دے ہاں میں تھے خلیفے کو میں آدھا کہ بھائی بابے دا بسترا اسی دیو ٹھیک ہے بزرگو ٹھیک ہے ماشاء اللہ بزرگ اور درویش ہیں ملنگ ہیں کلندری ملنگ علی علی علی علی ہیں تے ہن بستر دا رولا پیا پہ سنگت دیکھو کیا بن دی ہے والا اللہ چنگی کرے سی اللہ چنگی کرے سی ملنگا دے لنگر جی بستر گیا تے واتا گیا کتھوں ملدے ہن اے سارے ملنگ ہوری آدھن سے سارا بسترا او سنگت بسترا کتھوں ڈے ہو چلو اللہ بہتری کرے سی باقی نصیب دی گالے متنا دی گالے سنگت میلی میں جائیں کوئی وڈی گالے باقی محبتہ لیول دار کرو خوبصورت یا ملاو ویلکم سنگت بیک آ گئے کافی مدیر دو بعد توڑا بھرا واپسی سپیشل پرسن تے ماشاءاللہ ولاگ اساں کر گھدا ہے کمپلیٹ شاماں وی پے گئیاں ہن صبح صبح ولاگ سنگت اسٹارٹ کیتا ہے ویندا پیارا جے ویورو موسم دی کنڈیشن وی اتھائیں دے اتھائیں رہ گئی ہے تے باقی اللہ پارو خیر اساں ولاگ اپنا اپنی منزل تے لے گئے ہیں شاماں وی پے گئی ہیں تے کام وی سارے ہو گئے تے باقی ہن کام رہ گئے پیٹ پوجا دا تے باقی زندگی بخیر سا کو ہفتہ لیندے رہ کرو اپنے پیارے جے ولاگ تے خوبصورت جے کلچر دے بس اے بھی ساڈا کلچر سرائیکی اوندے سنگت کوئی زور کینی اوندا کوئی دھڑلہ کینی اوندا تے باقی سرائیکی نظارے ہونن تے واضح ہی سر قید سرائیکی الفاظ ہونن۔ تے باقی میں دعا کریندے رہسو محبتاں کریندے رہسو سپورٹ کریندے رہسو۔ تہاکوں نظارے اساں آپدے پیارے پیارے سرائیکی دے ڈکھیندے رہسوں۔ ٹرین گاڑی آ گئی ہے تے ایندا وی تہاکوں تھوڑا جیہا وزٹ کرویندے آں اپنا نظارہ چیک کرویندے آں خوبصورت جیہاں ویدر تہاڈے سامنے اج ایویں دا رہے گئے صبح دا ویدر بالکل ہی سورج نی نکلا۔ رم جھم لگی رہی بارشاں آندیاں رہیاں ماحول خوبصورت جیہا بنڑا رہیا سرائیکی دا نظارہ خوبصورت جیہا تے باقی ٹرین لگدے کتھیں دور رہ گئی ہے کافی دور ہے قریب ہوویا نا آواز اوندی آون پے ونجے جا اے سائیڈ توں آوے ہاں جا اے سائیڈ توں آوے ہاں آواز آ گئی ہے ہاں اے سائیڈ توں آندی پئی ہے۔ تے ماں کی ماشاءاللہ رحمت دیاں کڑیاں وال آون لگ گئین کڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں او سنو توجہ کرو باقی لائک سبسکرائب فالو شیئر دیاں تون چار چھوڑیاں کرو فیس بک پیج کو بھی فالو کیتا کرو محبت رلا چھوڑیاں کرو ساڈے نال نال تہاکوں وسے بی سرائیکی نظام سرائیکی ویلاگ دے خوبصورت جے انداز دے وچ سنڑوایا ویندے تہاڈا بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا اے ہے اپنا کھوکھا اے ہے اپنی مال گاڑی کیا بات ہے او چیک کرو لائٹاں شائٹاں چھکی آندے اگلا فل دھوڑا نال دھوڑا دھوڑا دھوڑا دھوڑا دھوڑ کیتی آندے آہا کیا بات ہے ساؤنڈ چیک کرو ایندا ساؤنڈ اتنا ساؤنڈ ہوندے اے میرے کول کم از کم ایک مربع دور ہے ایتھوں ایویں سیدھا تے باقی مال و مال ویندی پئی ہے گڈی لوڈ ہے فل پروٹوکول تے خوبصورت جے ولاگ سرائیکی کلچر کوں ڈیسو اجازتاں ول ملسو ایک پیارے جے ولاگ دے نال نال خوبصورت جے سخاوتاں دے اپنے پیارے پیارے نظام زندگی بخیر ڈیسو اجازتاں اور اللہ حافظ.